Merhaba ji we re şeva we xweş be înşallah û bi xêr û xweşî bin. Çaka xwe hazir kin were em vê çîrokê gudarî kin. Çîroka me yî şev e, ji bajarê e, Libnanê ma li hidûdê mabênê Sûrî û Libnanê. Di sala 2004 de bû. Mêrkek hebû jêr dibêjin Ebû Ehmed. Ebû Ehmed du kure xwe û heft qîze xwe hebûn. Ê tewrî mezin kurik bû, du ra heft qîzik, du ra kurkekî din ê ê tewrî çûçik. Ê emrê qîziko li gîl pê hevin yanî qîz giha hema mal pê hevin. Ê mezin nozdeh ê, di hejdeh ê, dine hevdeh ê û anî gî heta ê çûçik. Emrî kurkî tewr û çiçik jî deh solî ye. Çîroka me jî ser qîzko reqem se ye. Adetê vî bajarî yanî vî gundî meselem kê bin her kê hinek berevkirinê xwe bike meselem kê bîstonê xwe berev kine

Vê awê bike, vî korî bike. Ew xwişk mişkê xwe vegî dorin. Dawê derê adetê wan heye her me wenî mecmuok mecmuok ewek xwe çê dikin. Yanî gerin wextê berev kine her hena kenek xwe dikine mecmua. Ê newal bi hevalek xwe yê pir pir jê hez dike bi wê re dorê. Ê ew hevalê wê jî birok xwe heye. Tu dinêrî birê wê dorê tê tiştekî ji xwişkê xwe dibê tiştekî dixwazî û nizom çi dixwazî Elmhim, bes dilê xwe ketî newalê, pişxwar dikê Hecet dixweze newalê bibînê. Teban ne bon re dişixulê, bes yên tê tişto pirskê temam be, memnû e peyo bon re bişixulin. Bes jin tenê dişixulin. Qîzik tenê, jin tenê. Ê çavê bo vî newalê werg li qîzone yên tirsij qîzê xwe, ênî çav xwe xortone tirsik xort mort nêzke qîz mîzê wî bibin. Mêrkî pir qelb reş e. Hez nake kes nêzka qîzê wî bibe, nêzka yanî qîz mîzê wî bibe temo ew ê xwe giqî zikin. Zûr xwe giqî zikin. El min werk çavê xwe yê li wan e. Ê çav xwe xisûsî li wî kurkî dinê re û kurko tim dorê tê û xwişkê xwe dikê mane û dorê wê derê çepelê kurik digirê dibê vir dewere. Dibê çi şte no nêv jino dihê, çi şte nêv qîziko dihê, di çi dikî li bo qîziko. Dibê no tişta ki tune bes ez kî xwişkê xwe tiştekî pirs kim. Dikî xwişkê xwe tiştekî pirs kî, bona xwişkê xwe ke bibe cem xwe du rojê pirs ke. Coreke di ez te nêv jino do nêv qîziko dibim ew îşê min e. Tamam tamam dibê ew dore. Rokê wanî qîzik bi hevdir û şûrê dikine qîzikê ku ji xwişka xwişka kurik ji newalê re got ku birê min dilî xwe ketî tê bi tê mucebe çira yê tehê birê min were kê te bixoze got wî ma dibe ku qez û hîn sisiyo me got di dijmin mestirin ma edetê me de vê tişto tune ye got tu zonî wî edetê me de xwişkê mezin berî çicik noze wicê. Yê mezin ji nê pir mezin e, ew ji çûçik e bes yanî sonişte ji wê mestir in yanî. Yanî herdî ji wê mestir e got yanî vade tol bo me tune. Got dîsa jî yanî em werin em binên ku molê we belkî wefiq bibê bo te belkî rozî bibê. Got werin bes got zîno nokim bo vî min rozî bibê lano mustehîl e yanî di dij min mestirin. Goz ro tine gua me werne. Gua me werne û em binêrin ko ku çime re çê dibe. Qîzik jî qîzikeke pire muhtereme, pire rind e, yanî hingî xwîşkê xwe li ber birê xwe methiya wê ke dilê kurik ket êkê. Kurik jî dû re ew didî, hin tu carok qîzikê şûr nekirî, qîzik di teban pir şûrê nokê, yanî ji xwe kurik Diya û dilê xwe ketikê û hî û xwişkê xwe jî pir medhê dike. Li seba vî hewî dilê xwe ketikê û qîzê Ebû Ehmed jî gî xweşik in. Yek ji yekî re dibê wê de here. Yanî gî ji yek ji yekê xweşiktir e. Vana dibên temam re dibên xwe top dikin ke herine ser qîzikê ye. Vano bi şekl resmî dorine ser qîzikê, dorin dibên wele me bîst simetî tê rinde, simetî qîzê tê gî rindin, simetî molê tê rindin, ê em hotin qîzeke te bixozin. Gotibê ser serê min, ser çavê min. Ez e ji wan pirs kime ku gotin erê xêr e înşello. Tamam dibe. Vo dorê ji jinê xwe re dibêjê, divê her çi qîz ku pirsga ku qîzga muwafiqe em ew bikin. Besîn mêrik nizone ku kîjonê dixweze tama adet pîşiyê mezin dixwezin. Ê dorê qîzik qîz jinik dibe li heza min ji qîz mîzê xwe pirs kim ku kuwafiq dibin? Tamam kuwafiq nabin jî yenî biro ez ji mêrik re bêjim. Qî jinik dorê qîz mizê xwe kê pirs ke ê qîzke newol dibêje anê were ji derkê çitekî bêjime dibê vê xwişka hevolê min e vê birê hevolê min e xwişka wî îro mir şor kir ji te got bû birê min bi te muceb e û got birê min î winî winî bes dibê mijûl gotî mistehîl e molê me wefiq bibin bivî min mistehîl e wefiq bibe te murî di dij min meztir e.

Dibê nol û eleqê çi, holê çi, ti qîzê me nosnokî çi, kurg li dûr dîye çov lê ketî o jî hez kiriye. Hûn jî pê ecop kiriye. Eleqê çi mut qîzê me nosnokî dibê binê re ho. Got tiştekî winî hebê miro bêje ez ê ilim wê bikujme. Ez ê wan herdî yo bikujme. Dibê no no tiştek tin nê. Tiştek tenê mutqî zê me nos no kî dibe înşala war govê mêr kî pirî qelb reşe. Yonî qofî xwe hiş sêri firiyo ku jinike war go gû. Gû hele ez binêr. Ya o bo heme difikirê, difikirê dibê. Înşalo tiştekî xerob mobênê von de tenebê.

Fikrî bên çişek mû bê niqîz ku kurk dohê. Lûme dîlî xwe yî nêrihet e. Ê di nêrê ku gu erê kurk pir kêfxweş bû. Kurk ji kêfxweş bûn rikê bifirê ku muwefeqet don. Çi ji wan û gu ere muwefiq in. Ê dî ku kurkî kêfxweş e dilî xwe xwe lê xist tirsê gu eceb tiştek mû bê nêvon dihê vo qûz kêfxweş bû. Yanî fikrî wî dorin û tên. Vana piştî qîzikê didin, vana heflê xwe çêdikin, qîzikê dibine gundî xwe. Ew gundî hûn ji nêzikê hev in yûnî, her di cîronê hev in. Elmim qîzikê didine hûn, qîzik dorê molê mêrî xwe, gundê mêrî xwe. Ê di adetê hûn hê piştî heftekî Gera qîzik herê mol bûv xwe zîyoret. Hefteke xwe ku temam bê zîyoret dorê mol bûv xwe. Qîzik dorê mol bûv xwe û mêrî xwe qîzikê xwe çêkirî, xwe tije zêr kirî bû ku nîye. Dorê sibê hefteyê vorê li wir dimînin Hêvor dibê kurk dibê jê jinê xwe dibê dibê de xwe tu bike merna mol. Diyo bikê dibê no no kê ku de here ye. He li bir dirî xwe li bo me bimînê got pir jin hene hîn nedîne ew. Na heflo li gundî we bûn li kom bûn botono. Got bira çend dirî xwe li bo me bimînê dirî xwe hemû hem pê çi xwe kêf xweş bibin bir jin min wê bibînin. Belkî em jêr hefloke çûk çêkin. Almim kurk dibê tiştak no bê zirotine bir dirîyo li bo we bê. Got ez ê dirû werim wê bibime.

Woni gî ser şîvê rûniştîne, gî ji xwe re dikenine, gî misqero dikine. Şor ser şorê derket, gî ken û misqere derbo dikine. Qîzikê got bo hebê hîro çi bû? Got çi bû qîzo min? Got min vat xitûrî bû dilê hîro em çûnî cem. Got min re dibêje zikî te çormehî te bi zorî û zikî te çormehî. Got epê kenor mirim. Got min got xitûr çi to zikî min çormehî ye? Û qena zî nib hefta ke zewîcî me. Xwişk biro gît kenin. Ê bavik jî dibê he he kenekî dikenê bis kenekî pirrî û ew bi tirs bi qeher jinik çav li çav li jinê xwe dike li çav li jinê xwe dinêrê jinik ji çavolê dinêrê jinik fehm dike mîr xwe bi çi difikirê ta mîr xwe nos dike mêrik di we dike he dibê lê em Ehmed Çirayê te bi vo şorê tixtur heye kê binêrê ku dêk û qîzik bi hev dir û mitefeq in. Ino mêrik dibê eceb vo tefkirê min dûrxi bû. Eceb û vona berî bi zewcin vona elaqê xwe bi hev dir hebû hûnî hezar firk fikir tê qofî kur mêrik. Dibê eceb vona berê elaqê xwe bi hev dir hebûn. Ê vo yanî vo tirs vo

Şîva xwe xwarin, top bûn, mêrik çû xonî xwe dikê rok kevine. Mêrik xewa xwe nê. Heta sibê xwe we teqla dikê û difikirê, difikirê dibê lê. Ve heta nav poş min de dilîze ye. Ez dibêm çira kurik illa min nexwest illa ê sisê dijdê jê meztir hebû. Ez dibêm çira qîzikê kurik kêf xweş bû ku min qîzik dayê kê. Evim çi reqî zik vî emrî do dibê ziro tine ez e bizewicime der nabê kêf aye xwe rezîl bibê tirsê ku rezîl bibê aye xwe derkevê û rtê ku bi zorî tirsê derkevê û rtê lûmo ci do hot vi qîsko xost wela di dijê mestir hebûn çi reqî herdî mezin nexost hot vi xost dibê ev bêm çi re vono winî kirin ê mêrik heta sibê xewa xwe nêt kî dûr xwe bixwe ye. Sibe dibe ku çito ji xewro dibe jinê xwe re ji sibî zû do. Dibe xwe hozir ke û bona newoleke bir xwe hozir ke ez kê we bibime. Ku da em kern bim kerne me ewê bo jê re. Çihe çinê dibe şûrê neke û deng xwe ker bike xwe ker bike û her re qîzike ro bêje bir xwe hozir ke û were. Jinik nizone çi mesele rot bê ji xwîşkê ji qîzê xwe re dibêje. Bûvter dibê bûvter dibe ku tî xwe hozir ke û were. Kere bo jê re. Qîzûk ji nizonê çi mesele bê, rotbê xwe çê dikê, zêr mêrê xwe li xwe dikê û xwe ew dikê ke bavî xwe re here bo jê re. Bavik darê wana dibê bajêr tixtûrî bajêr. Darê ne ba tixtûr, tixtûrekî dostê xwe ye. Tixtûr re dibêje.

Dibê ez ne zor me. Dibê te û qîzê xwe hûn çîne bo tixtorê we tixtorê re got ku tu derketî teqrîrekî wenî wenî yozîk e bidê ki inu ez e yenî qîzika nê bi zor ye. Got mo te ez nizom. Ê got el qîzê xwe zon lê dinêrim ez zonim çî ye. Got o el şiklî wê dinêrim zonim çî ye. Got te ez zorî me hûn dikê bi me bikenine. Got ku niha em çîne mol Tê xwed xû tamo zonê jinê xwên di soxe yenî nixweşin bi jinê wê rê tu domî şinobê. Got tu dikê tiştekî bibînî tu domî şinobî. Got ku na em çîne mol. Tê xwed hindirkî û qey bi ser xwe kilîdkî. Û û dorî ha dorî derdikevî tiştekî dibînî. Tu bibînî tê bimirî wele. Got tu wergo nekî Gu ez ê berî giyo te bikujime. Got kî çir tu bikujî. Got ez qurbona te. Lo ez heyrona te wela qîzike nêbizorî, bi xwedê nêbizorî. Dibe ew îşê min e. Dorna mol. Bona giyo dike. Jinik xwe dike hindirqê bi ser xwe. Tu hemû zonê mêrî xwe çi ye. Mêr qey wî sîlahê xwe heye. Tu hemû vonê ku eye berf dikin gî sîlahê xwe hene. Zonê mêrî xwe jî çi bû dileye. Bana zorî xwe gî dike. Gî tope serav dike, bana kurî xwe jî mezin dike, kurî xwe mezin jî zewîcî ye. Ew jine tên. Gî top dibin. Debelê qîzê te dike, kê xuşkê te serî min berdê erdê. û qîzmîzê xwe dinêrê dibê wen wan gî filitînin wan gî bi kêfî xwe bûne em nizonin wan çin in wan gî yek ji yekê xerobtir in Dibê ji li kurik dinêrê dibê xwişko te, xwişko te dikê serî me berdê erdê ye, xwişko te em dikê me nêv xelkê do rezîl bikê. Ve bî hefteke zewîcî zikî xwe bîsê me heb zorî mêrik bû kurik bû dila dibê. Kurik jî kurik jî nê ewe pirî qelb reş e bes kurik ji xwişkê xwe hez dikê, xwişkê xwe nos dikê. Bes hîngî bovik bi ew bikê wek ku şûrî dikê we bînê ku bi xwe sîqetê dikê. Kurk şorê bo vî xwe înan kir. Dibê çi tu xwişko min winî dibê elo min Ehmed ez qurbanê te lê babo wellal el ezîm dibê babo wele tu ez e nêbizorî me dibê em min bi te re wê çaxê çi got dibê min te re got min ku rast be ez kî çi tu were min te re bîm tu xtur min re gotî tu sê me hebizorî.

Dibe lê dibe em nizonim ti çî dibe ji kurk re win ki dibe lê em kê no nêv xelkê di sirî xweş dûr rokine sibe de xelk bê bihise em kê çi bêjine kurk ji qehr horo sirî xwe di di eynike di comê qê pido lê dixê yanî Ew cama gî tişkê diqêf di qof xwîn dibe çi xema bo Ehmede. Qof xwîn dibe. Dibe ha xwe kar be xwe bînê jina qof xwe dawe de lê nexe. Were ormarî xwe tem pok bike. Ji te re dibe va kêro bê şerjê ke. Qîzkê bibe şerjê ke. Dibe ku tu şerjê nekî te ava sîlohê min e dibe ez ê te bikujime. Ez ê te wê bikujime. Kurik dibe tamo kurik tamam yanî tehmûl nake ew nake be salî ki dojikê çi tu xwişkê xwe şarjê ke. Ê hîngî ser kurik de ew bike qo vê kurik tu jikê kurik kire borî û kurik û qîzik jî berdigere birê min dibê mo tu min nas nakî dibê mo tu xwişkê xwe nas nakî wele tiştekî wenî tune bû îşe. Hêdin hingî kurik dijikê kurik kira borît. Kurik bi çepelê xwişkê xwe girt, bi por girt û kaşe hindir hemamê kir. Li ber giya, serik girt û qut kir. Şer jê kir. Ê çavê wana lê ket dûr û qopî hemamê girt. Ê çavê qîskê mezin lê ket qîzik kira qoreqor bodle bû. Qîzik rostinî bodle bû qîziko mezin. Dêyek dengî qîzikê bihîst.

Bana tebîb şer'î dikin. Dixtorî şer'î teqî zikê fehes dike. Di nêrê dibê min temû me sebe me şerefê xwe pok kiriye. Dibê me ji te me kuştî seba nû em serî xwe di nêv xelkê de rokin me nomîsê xwe pok kiriye. War got dibêjin. Rodwê textûrê şer'î qîzikê fehest kê di nêrê qîzikan nê bi zorî ye. Dibê qîzik çi tu hûn dibêjin bi zorî qîzik jî nê bi zorî ye. Vo li ber kur ku bovkê dibê dibê çi tu hûn wenî wenî dibêjin dibê qîzik eslan da vo bî hefteke zewî jî tama textûr şer'î her tiştî ku derd xewirte. Dibê bêlîye qîzik hîn ni hefteke hîn ni bî jina yanî.

Ro dibe teqrîrekê çêdikê seba kurî xwe dikê lem bero et derxê ino vi mesela meselê şeref e. Ro dibê komek pere bel didê wir û didê vir didê wir çiqos muhawele hawil dikê

Qîzo min e bi zorî û min bi sebe şerefê kuşt. Û mêrigî xwe jî sond xwe. Dibê qîzo min min onî, jino xwe min onî, jino min e qîzik bû. Dibê bi zorê kê qîzikê ew bikine. Ino derxine bi zorî ye. Qîzo min, qîz, jino min e nê bi zorî ye. Bi zorê kê wergo bikine. Elmihim vano vî mêrkî çi kir nekir pere çekir wo kir wo kir ellem ew teqrîreke mize wer onî û da mehkemê û mehkemê jî bi wê teqrîrê kurk saleke tenê kirine hepsê û derxistin. Ê ku kurk derdikeve ê rûkê kurkî xwe yî kurî xwe yî çûçik temû min ne got di kurk in î mezin ehmed û î tewrî çûçik jî deh solî ye.

Qey gotin wexta ku Abu Ehmed mirî ku li ser piyo mir. Yanî tew naxemo xwe bû. Tam tiştekî nokê qofî xwe. Qîzik bi widla kir û dinê kuşt. Li pêş çavê xwişkê şerjê kir. Kurkî xwe mir tew. Yanî însanekî ku herê tezwîr bike qîzê xwe di nêv xelkê de bê wenî wenî seba yanî tenazil neke bê ez yoxlîşim. Enkê ji vî însanî ke çi merîje fehm bike. Çîroka me qediya înşallah we fayde jê standibe ku we fayde jî jê standibe. Lem ji min re like û îştîrak û îcab bikin û heta çîrokeke din ê dîsa înşallah em bi xêr û xweşî bi hev re bin. Bimînin bi xêr û xweşî û şev xweş.